Voi tampi cu zumtu hna nih kan i pal tawnmi cu vawlei ah hin suingun chawva kan kawl tuknak ah hin chun he zan he suingun chawva kan kawl tuknak pakhatnak kan chiah tuknak ah hin Pathian lei ah karhlannak kan thei ti lo vawlei lei ah kan mah duhnak nuamnak phaisa lawng lawng kha kan chia tikah bawipa lei karhlannak kha caan kan pe kho ti lo Pathian lei ah kan i hawikomh kho ti lo. Cucaah cun phaisa kha a sual tiah ka ti duhnak kha si lo. Sihmanhsehlaw phaisa hi a biapi tuk. Sihmanhsehlaw khakha phaisa an petu kho dah si. Cucaah cun ah, phaisa hi pakhatnak ah run chia ti hlah. Pakhatnak ah Bawipa kha kawl. Makka a ngan pariat a hme sawmthum le paruk sawmthum le pasarih nak ah zeitin dah ti. Cucaah mi pakhat khat nih Vawlei hi a ningpi in co ko hmanhsehlaw a nunnak kha a sungṭung ahcun zeidah a caah a ṭhahnem? Asiloah mi nih a nunnak cu zei he dah a thlen khawh lai tiah a kan ti. Zeitluk in phaisa khi hei ngei law vawlei pumpi hmanh khi hei co hmanh law na nunnak a sungṭung ahcun zeidah na caah a ṭhahnem lai tiah a kan ti. Cucaah cun Number one ahhin pakhatnak hi kawl hmasa usih, chia hmasa usih. Vawlei ahhin zeihmanh nih ei uk khomi zong kan si lo. Thaizing kan thi lai maw, kan nung lai maw ti hmenh aa thei lomi, aa fiang lomi kan si. Cucaah pakhatnak ahhin Bawipa hi kawl ko hna usih. Pakhatnak ahhin phaisa hi maw run chia tawn ti lai ci, hoi dawt. Atulio kan vawlei hi aa te chia lomi kan hmailei zoh le kan hnulei zoh ahhin a thi i a kal thluahmahmi lawngte tatte kan hmai i kan hmuh khawhmi a si hi run phiang cang. Cucaah cun pakhatnak ah Bawipa hi kawl. Bawipa hi pakhatnak ah na caan pek khawh le Bawipa hi kawl masat kha i zuam zungzal. Mathai a ngan paruk a hmi sawmthum le pathumnak ah zeitin dah ti Cucaah zeidang vialte nakin Pathian Pennak le zeidah tuah hna seh ti a kan duhmi kha biapi deuh in ruat u law thil dang vialte zong hi an pek ko hna lai ee tiah a kan ti. Pakhatnak ah amah nih tuah hna seh ti a kan duhmi Jesuh nih tuah hna seh ti a kan duhmi le amah pennak kha biapi deuh ah kawl hna u sih. Jesuh nih a kan fialmi tu hi amah nih rian a kan fialmi tu hi Pakhatnak ah kan chiah ahcun zeidang vialte kha cu chim hau ti loin amah nih an pek hrimhrim ko lai tiah nan sinah Pathian biakam chim ka duhmi si. Jesuh nih zeitik hmanh ah kan hleng bal hna lo a kan ti. Zeitik hmanh ah kan kaltak bal hna lo ee tiah a kan ti. Cucaah vale thilri suingun chawva hi maw pakhatnak amo run chia chit chiat ti lai ci pakhatnak ah Jesuh ko law cu hnu ah cun na duh mi vialte kha hlawhtlinnak e zong vialte kha ama sina um di ama ni kan pek na lai te amen hebrew angan hlei thum a hme panga nak a zeitin da kan ti tangka hi duh tuk la u nan nei mi a khan nan lung oi ko u Zeicahtiah Pathian nih kan kaltak bal hna lai lo i kan hlaw bal fawn hna lai lo tiah a kan ti. Pathian biakam hi hawi dawt na zum taktak ve maw? Na thinlung taktak tein Bawipa nih kan kaltak bal hna lai lo tiah a timi hi na zum taktak ve maw? Na uan khan taktak ve maw? Hawi dawt. Mathai a ngan kun le li a hme sawm thum le panga nak na zoh si ahcun Van le vawlei cu an rawk te lai, sihmanhsehlaw ka bia cu an rawk hrimhrim lai lo, tiah a ti. Cucaah Bawipa nih bia a kan kamhmi hi biakamnak sawsawh a si lo dawkaw. Van le vawlei cu an rawk lai, sihmanhsehlaw ka bia cu pakhat te hmanh a rawk lai lo ee, tiah a kan titu a si. Bawipa bia hi nang na zum taktak ve maw? Bawipa nih bia a kan kamhmi na thinlung chungah zakhat a zakhat neuan khan ve cang maw timi te hi sawm kan duhmi si.